guys panda ndichitsvaka ndichiverifya kutara mitemo yenyika ino ndaona panoti ipo from today kana kuti regai nditi mutemo wakachinja wesouth africa if you are a foreigner uchibva kunyika iri kunze kwesouth africa nometa wakuvara zvakadii nometa watsemuka musoro kana kuti watsemuka pai kana kuti wavhunika kana kuti wafira pasport maroad accident fund achabhadharwa munhu wekunze kwenyika ino izvi zvirimo mumapepa iwaya andavhura icho road accident fund achisiko kumunhu wekunze kwenyika e, pane zvikwanisiro zvinodiwa kuti ube nazvo ndokuti ugozoiwana road accident fund e, zvinotaridza e, semainsurance inenge iri international insurance yaunofanira kunge uinayo iyo inogona kuwanikwa zvikuru kuvanhu vanodriver matrucks e, vanoimporta chikafu nekuexporta chikafu kana kuti zvinhu zvigoods from outside the country to here or to take goods from here to outside the country iyoyo insurance yacho iripo chakuudzai panguva inotevera inowanikwa ndo vega vane kodzero yekunoiaplya vaiaplya vozova nekodzero yekuti vakaita accident musouth africa vanofanira kuti vawane road accident fund south africa iri kuruza mabhiliyoni nemabhiliyoni each and every year because of foreigners vari musouth africa vanoita maaccident vopihwa mari eh, let's say paita accident munhu vanhu muno musouth africa each and every day panoita accident each and every day that uh, accident inoita inoinvolva maforeigners ma especially matax panoita kana one foreigner kana two foreigners eh, pakukuvara kwaunenge waita each and every foreigner ipapo zvisinei nekuti ndewe muno musouth africa but anyone anenge aripo asi ari foreigner musouth africa even musouth africa anopiwa mari iri more than 1 million more than 1 million kana wavhunika gumbo kuvhunika chikwa kuvara zvakanyanyisa zviri dangerous you can get more than a million eh, rand saka mari iyoyo yavakazvidiscover vakaona kuti mari yatiri kupa vanhu ava vanoita maaccident ivo havanawo Eh, zvatiri kuwana kwavari iyi zvinoita setax hatisi kubhadhara tax chedu kungopiwa mari kana taita maaccident saka vakazviona vakaona kuti beta vanhu ava tivastope kana uchida kuti uiwane mari iyoyo before uite accident uchakasimba inda unojoina insurance iyoyo kana wajoina insurance iyoyo ndo inozoita kuti ukwanise kunoclaima mari yeroad accident fund asi kuti uiclaime unenge usina kukuvara panguva imwe chete yaunenge waita accident unenge wakuvara panguva eh, unenge usina kuaplya panguva yawaita accident unoaplya even sanhasi woita kana six months uchibhadhara insurance iyoyo after that six months then you can get in insurance you can get that uh, road accident fund because unenge une mari yauri kubhadhara yeinsurance iyoyo iri kuzviri kubatika kana usina insurance ndichaverify ndichakuudzai zita reinsurance yacho ndambo ndasangana papeji rairi eh, insurance iyo kana usina chero ukaita accident hauwani mari yeroad accident fund kana usina kuiaplya asi kana wakaiaplya wava nesix months uchibhadhara then you can qualify to get that uh, money yekuti ubhadharwe pakuti wakakuvarira muno eh, muSouth Africa so ndonyaya ndauya nayo guys eh, eh, ndinoda kuti mushe neshamwari dzenyu nehama dzenyu muchiudzana udzana kuti ndo zvavako vaya vaita maaccident nhasi vakaita maaccident nezuro vari kuvimba kuti haichabuda mari ndigodya mamillion no hakusisina as long usiri wemunyika ino yesouth africa hakusisina mari iya yavai vanhu vemuno nekuti imimi kunyika dzenyu pakaita accident munhu wemusouth africa nemusautaur haapiwi mari iyoyo nyika yanga ichiipa mari iyoyo isouth africa chete musadak countries ndiyo chete yanga ichipa mari iyoyo dzimwe nyika hadzisi kupa so kunyika yedu havatopiwi kana vakakuvarira ikoko saka kuno havasi kupawo kana ukakuvarira kuno ndo mamiriro azvaita so asi kune insurance yaunofanira kujoina Kana wajoina inozokubatsira kuti ukaita any problem yakafana neiyoyo seaccident unogona kupiwa chi mari iyoyo. Ndatenda hangu.